Isiniin ragaadha je'e Rabbi nuuni, Yahuudaaf Nasaaraan ergaa diduu isaanii. Boru isin hin yaama, ragatti baatanii. Qooda akkana qabna laalaa yaa ikhwaanii, Rabbiitu irra nu caalchise diiniidhaani. Galata Rahmaanii jenna kuma dhibba, Diinirraa jajjabaa, siin mataa gaggabaa.

Diinirraa jajjabaa baasii mataa qaqqabaa. Rabbiin ergamaa isaa waan nutti ergate filee Muhammad Abdallaa nama lafa bulee sallallahu alayhi wa sallam jeetilee yaa nama dhagayuu dhiiraa dhalaa ijoollee.

duraan dursee baga rabbii subhaanahu wa ta'aalaa nagayaan walitti nu fide wanni jiru shari'aan islaamaa tun diin barachuu waa barachuun hedduu barbaachisa barnoota barachuun waan takka hubatanii barachuu dirqama goote diin islaamaa shariyaan islaamaa jechuu namayyuun baradhaa jette namayyuu gartee barachuu qaba waan baru tana keessatti waan baratu keessatti namni kun waajiba rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa irra kaa'e Ilma namaa kan akka jirutti qalama furadhaa kaa'a je'e Rabbiin. Qalama kan ni kakateenillee qalama. Qalamaan kakatee qalama furadhaa kaa'a, kaa'a waa baradhaa, iqra' je'e Rabbi subhaanahu wa ta'aalaa Rasuulaan salawaatu Rabbi wassalaamu alayhi. Tanaafuu

Dhiira muslimaa irrattis, shamarran muslimaa irrattis waajiba. Waan silaa barbaachisu gartee namni barachuu qaba. Ilmii salaataa, ilmii toohidaa, ilmii salaataa, ilmii hajjii, ilmii soomanaa, ilmii zakaa barachuu qaba. Ilmi mu'aamalaa gartee waliin jiraatan barachuu qaba. Ilmi adda addaa. Walaakin ilmiin ilmi namaa barachuu qabu mu'aamalaa gartee Fakkeenya akka gartee fanni bayna zawjayni waa'ee jaarsaa jaartii haa ta'u, waa'ee jireenya ilma namaatii hojji haa ta'u, waa'ee nama bulchiinsa gartee manaajmantii gartee shari'aa islaamaatti waan silaa gartee seera godhan seera gartee tumame akkaataa ittiin jiraatan gartee shari'aan islaamaa lafa keesse. ilmii garii rasuulli salawaatu rabbi wasalaamu aleyhi ergamaan rabbi gaafii sooyta gaafatan waa hedduu gaafatan rasuulli salawaatu rabbi wasalaamu aleyhi oyta dubartiillee waa gaafattu gaafa gartee Ergamaan Rabbii, Sahaabtittii maqaa isii irraanfadhe, Buluuga keessa jira hadiisiini, wayta gartee heydii irraa waytaan xaharadhu mee akkami? Akkamittiin dhiqachuu qaba jetteen. Ergamaan Rabbii salawaatu Rabbi wasalaamu alayhi jibrii bikkee fudhattee akkasumatti shittoo gartee xarafa jibriitti gootee

nassii shari'aatti tarraa qaanfatan ni jirti. Ilmii garii ta dhooftee himtu ni jirti. Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa waa'ee jaarsaa jaartii irraa wayita dubbatu wayita isaan wal dhaban wayita isaan gartee akka malee wal miidhan jaarsi wayita miidhe Jaartiinis wayta miite waan je'e Rabbal Izzati wal Jalaal Qur'aana keessatti waqad afdaa ba'dukum ilaa ba'din je'e. Waqad afdaa. Afdaa tana gartee wal qunnamtii walitti gartee gammaddanii wajjii rahaa gootanii deebitanii wal akka malee miite miita. Lafziin Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa fayyadame

ta gartee khaasitti nama kana barsiisan i jira shari'aa islaamaa keessa ilmiin fakkeenya akka dandeeytiitti ilmii faraayidaallee namni ni barata ilmii akkaataatti gartee jaartii hojii jiraatu namni ni barata Ulamaa'iin Islaamaa waa hedduu waa'ee gartee kittaannaa qabii, waa'ee wal qunnamtii saalaa qabii kitaabatti barreessanii jiran. Kitaabatti barreessanii adda babaasan takka takkatti.

walaakin rasuulaa salawaatu rabbi wasalaamu aleyh as bahee toopiika tokko fudhatee ergamaan rabbi sigalee toopiika tokko fudhatee sahaabaa ergamaa rabbi khuxbaa irratti yookaan muwaadaraa irratti waa'ee walqunnamtii saalaa qofa barsiiseen in agarre garuu waan kana akka gartee warri hadiisaa fidutti warri hadiisaa ni fidan akka gaafiitti yoo gartee ka dhuftu wanni tun taate akka gaafiitti ni deebista ka gaafii ni deebista walaakin waan kanarraa waan kanarraa wanni jiru fakkeenya Rasuulli salawaatu rabbi wasalaamu alayhi akka gartee heeydii dubartii dhiini itti jiru heeydiin itti jirtu wajjin rafinaa hadiisatti ni jira kana ni himta akkasumatti jaarsi gartee jaartii haadha mana isaa bikka shari'aan hayyamteeniin haarafuun dubbatamtee tana ni himta rabbii maal jee nisaa'ukum harsun lakum faatu harsakum annaa shi'itum jee Jaartiin ooyruu teeysanii ooyruu teeysan akka feetanitti itti koottaa. Feetu gama duuraatiin feetu gama duubaatiin. Amma harth je'een Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa jaartii. Laalaa usluuba Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa itti fidu laal akkaataa itti irra irraa dubbatu laal Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa suuratul baqaratti. Nisaa'ukum harsun lakum faatu harsakum annaa shi'tum. Jaartiin teeysan ooyruu teeysanii ooyruu teeysan akka feetanii waliin gartee rafaa itti ida'amaa jee. ooyruu jeen achitti rabbiin subhaana wa ta'ala haa ta'u duuba gartee masalan waa'ee kittaannaadha yeroo hedduu gaafiin tunni kaati gaafa gartee dhaqna qabamoo maal jette obboleettiin teenya takka gartee akkasitti na gaafattee turte dhaqna qabaa tanaan takkaan dhageenye alaa kulli haal gaafiin kittaannaadha yeroo hedduu kaati Yeroo hedduu nu gaafatan dubartii kittaanuun ni jiraa? Kittaannaan tun akkami? Ja'anii ni kaa- ni kaasan. Gaafiin tun ni kaati. Ni kaati gaafiin tun yeroon kaana hin qabdu. Uummanilleen oowwa kaasaa waan akkanaa ni fedhan. Ajaa'iba! Waan akkanaa ni fedhan. Idan duuba gartee namni wanni uummanni waan kana ni fedha je'ee namni kun yoo gartee itti gabbahee sini galu jira waan kana namni ni fedhaa jennee masalan nama kana sooshaal miidiyaa jechuun abbaan intala isaatii hojii ni ta'a intala isaa ta'a amma torbaafaa intala amata jahaa faa ijoollee gartee waan kanaa waan jee rabbiin subhaanahu wa ta'aala suuratu nuur irratti ijoollee waa'ee owraa gartee dhiiraa irraa hin beeyne uma takka irraa quba hin qabne gaafila jechuu irrumaa hin beekan woma kanaahu owraa dhalaatis owraa dhiiraatis hin beeyne biratti gartee yoo huccuu gab- wal- firraa wanni jettanumaatii miti xiflii gartee ijoollee xiqishoo waan kanarraa hubannoo takka hin qabne waan takka oduurraa hin qabne waa'ee qaama saalaa irraa jechuudha waan takka. Idan duuba ijoolleen tun abbaa hojii teessi haadhaa hojii teessi. Wayita abbaa hojii teessu wayita haadhaa hojii teessu amma beektaa namni kun Nasiyaa wal yaaduun gaarii. Nasinaa- Nasiyaan akkatti wal yaadan yeroo hedduu gartee Facebook kana gubbaa waa'ee gartee shunkurtaatii fi eh, akkasumatti rummaanaan magaalaan shunkurtaa fi rummaanaa oowwiteeti namni gartee maraate. firdiin waan sanillee qabbaneessine. Ammallee magaalaan kittaannaa kaatee alaa kulli haal ustaadni illee ni boochisan ni booyee ustaadni keenyaa ustaad Hamzaa nuti nam tokko irraa'u nama iyyuu ni jaallanna nuti sheekota cufa walaakin ustaad Hamzaan kalee aareeti waan je'ee ani sheekota jechaan afaan Oromoo dubbachuu jibbaa je dhiisaa je Ajaa'iba garuu sheekkoota kamiif akka dhiisu san isaa beeka. Walaakin immoo Ustaad Hamzaa keenya waan jennuun afaan Oromoo illee hin dhiisini. Ummanni kee ummata gartee ati barsiisu jirtu. Ummata daawaatti godhu jirtu. Immoo waan siin jennu waan siin jennu. Ustaad Hamzaa waan kana gartee wanni jiru ijoolleen amata ja'a Jolee nama shanii dhalaan ta abbaa bira teessu. Gurbaan amata shanii joleen ama shanii immoo waa cufa beeti. Zamana kanatti joolleen ama shanii waan cufa fixxe. Joolleen ama shanii waan cufa beeti. Waan cufa fixxee jirti. Walaakin wayita gartee wanni kun piikcharaan akkasitti gartee wayita qaraabsifamu Silaa khaasitti warra gartee baranoo fuutu faa warra fuudhuu fedhu guruuppiitti gartee whatsaappiitti whatsaappiitti silaa akkasitti gartee qaraasifame ahsan bareedaa bareedaa li'annahu maaliif jennaan nutii kun gaafa paaltook barsiisuu turre laala muuxannoo hedduu fudhanne nuti muuxannoo hedduu fudhanne paaltook gaafa barsiifnu 2008 2007 9 gaafas yoo nuti waan akkanaa irraa dubbanne aboo yaa sheeka suuta jaallaal fakkeenya yaa sheeka suuta ijoollee teenya xiqqoo hojii teenyee sin dhaggeeffanna waan akka waan akkasii gizee kaaftan gartee waan akkanaa kana eeggadhaa ja'an dhugaa. Amma laal namni namayyuu haa baratu namni kun waan kana maa nama barsiifnee duran dhaabbannu nuti. Namni barachuu qaba beekuu qaba. Warri gartee amsumaa muruus yookaan dhaqna qabama maal jette yookaan kittaannaa warri muruu bikka muruus bikka maaliitis beekuu qaban. Kuni barsiisuu abshir barsiisi. Walaakin immoo bikka footoo ol kaafte sani. Bikka footoon garsiiftu santu fidinaa qaba. Bikka footoon garsiifte san ustaaza keenya fitinaa qabdi san. Fitinaa qabdi. Jazaakallah si jaalanna. Ee wal dura dhaabbannaa hin qabnu. Nama kee barsiisuu jirta. Sigalee wannimma gartee yaa'ii fide tana. Tanaafuu yaa ummata keenya. Ummata keenya maas guututti komee warri komeentiitis irra bobba'uun san ustaada irratti sirrii miti. Akka fedhee utuu gartee nama gartee nama barsiisu mirqaanaa waan kana namni kun addaa baatuuf je'ee footoo yoo fide. Sigalee? Sigalee? Footoo yoo fide sila waan kana ustaadni dubbiin footoo tun khaxaruun adiim ustaada. Sheeka kiyya Ustaaz Hamza dubbiin footoo khatarun adiim baddu footoon gartee bikka sana kasi wanni godhun joolleen sooshaal miidiyaa kanarratti namayyu seeneetu waan akkanaa barbaadu jira. Wayita gartee qaama saalaa ka dhiiraatis fiddee bikka sana muran gideettu ni ilaala namni namni waan akkanaa fedha. Sini galu jira. Idan duuba barnoonni barbaachisa. Wanni kun WhatsApp irratti yoo akkasitti gartee nama hanga murtaawe yoo barsiisan humaan qabu. Humaan qabu. Walaakin ta footoon akkasi garsiisan san fitinaa qabdi fitinaa qabdi fitinaa qabdi waan baddu social median kun akka kaanittuu namni fitinaa guddoo argu jira akka kaanittuu balaa guddoo deema social media kanarra idan waan kana duuba gartee hanga danda'u namni yaa ikhwaanii Barnoonni barbaachisaa barnoota nam tokko gartee ka dura dhaabbatu hin jiru. Waa'ee gartee kittaannaa akka itti muran kuni akbar nasiihaa dubartii teenyaaf. Nasiihaa guddoo. Barnoota barbaachisaa. Barnoota hawwan keenya shamarran illeen baruu qaban. Irra guddaa bultii wanni diigu jiru kana. Sigalee? kana yeroo hedduu gaafii irratti illee gizee fidan takka takka facaafne irraa dubbanne gaafa immoo nuti facaafne irraa dubbanne san sheeka maaliif waan kana kana facaaftee dubbatta namni jeen jiru amma ustaaza wanni qabaniin bikka footoo san sini galu jirtimi bikka footoo san malee anillee numaan dubbadha gaafii irratti

Lala adaba gartee shari'aan tun itti wanni jettu. Idan duuba gartee wanni gariin akkuma gartee shari'aan ulamaa'iin hedduun fakkeenyaa kitaaba irratti yoo baafte umaatii miti. Kitaaba irra waan kan akka jiru baasi. Isteeppii hatta akkaataa itti gartee wajji rafu yoo ta'e warra akkasii kaa'ee jira. sinigalu jirti kitaaba ranni keessaa barreessitee keessa akka feetetti humaatii miti barreessi feetu afaan oromootiin feetu afaan arabaatiin feetu afaan ingiliziitiin feetu afaan soomaaleetiin feetu afaan gartee amaaraatiin barreessi lafa kaa'i ni dubbisaa namaan gamurtaa'ee dubbisaa ka dubbisu hagee ni dubbisa haajaatti qabu ni dubbisa Kun immoo odoo namni haajaa itti hin qabne itti nama fida. Ijoollee xiqqishoo faa gartee. Idan nama tokko gartee gaafila waa quban qabne gartee garsiisuun hayi maali wanni hayi akkamisa dubbiin sigalee bikki wanni godhan tanaa bikki kanaa akkanaa wayita ja'an xiqqoo gartee ni ulfaatti. Xiqqoo ni ulfaatti. Idan duuba gartee eh, yeroo hedduu yeroo hedduu sababaa gartee eh, shunkurtaatii fi sababaa gartee rummaanaattillee ka hattaa ka gartee diraamaa irra dalage ka as bahee waan fedhe jee kun cufti namni gariin eh, diluma sirraa fudhata. diluma namarraa onnii godha waan takka beekaa hanga gartee namni kun as bahee gartee eh, shunkurtaa maarree fi goree akkasii maarree shuuf laayyaa ikwaanii wallaalaan karaa nama godhata. Wallaalaa yoo takaka si qabe si gadi hin lakkisu. Akka haphee sin maxxana. Si galee? Idan waan kana gartee hedduu hedduu gartee shari'aan rasuulilleen salawaatu rabbi salaamu alayhi sahaabaalleen akka hayaatti gartee sodaachaa waan kana wayitarraa dubbatan quraanni dirreen baafne Haa ta'u immoo shari'aan hadiisatti Rasuulli Islaam dubbate akkaataa itti gartee muran eessa muruu akka qaban. Intaloo makkaa jirtuun tiime jaarsaaf gartee akka gartee isiifillee ifa ka qacoollo fuullisii tolu jaarsaafillee mi'a aadaa akkana godhi akkana muri. Jeen Rasuulli Salawaatu Rabbi Islaam Alayhi lafa kaa'e ulamaa'illee lafa keeyse. Waanuma ulamaa'iin lafa keeyse yoo irraa dubbatte umaa Idan duuba dubbiin social media dhaa khatarun adhiim dubbii hamtu dubbii hamtu takka sani. Ta lamadaa duuba gartee Ustaad Hamzaa ustaada keenya waan siin jennu dubbii gartee ati maali arra booda gartee afaan oromootis hin dubbadhu akkan akkana dubbiin san gartee sirraan toltu ati nama gartee ustaaza tokko akka nama nama barsiisuu tokkotti eh, akka namoonni ija'utti obsa qabaachuu qabda Eh, arrabfamuun beekamaadha Eh, hawaasa kee duratti as baatee gizee ati gartee afaan oromoon dubbadhu jettu xiqqoo dubbiin khatara dubbii sanillee firraa laale ustaaza dubbii sanillee firraa laale takka sanii ta lamadaa walaallaan itti dawwaleetiin wallee afaan oromoo dubbachuuf dhiisee na jalaan kaasinii isaa itti dawwalee ture na jalaan kaaf laalla afaan oromoo wallee akkuma jee yoo murtii irra gortee wanni jee hin beeyin hin beeyin walaakin aarumaaf ja'a numa dubbata inshaallah afaan isaati gar tokko irraan dhaqu san akkasi haa ta'u duuba gartee takka sani ustaaz hamzaadhaan ammallee waan jennuun muxlaqa gartee gad lakkise waan je'ee afaan oromoon inni dubbachuu dhiiseef illaa keeziin an dubbachuu dhiiseef jee sheekoo taa'ichaan dhiisee jee sheekoo taa'ichaan dhiisee jee shekkota inni gartee dhiiseefis hin beeyne waluman nu qabe cufa si galee waluman nu qafe ati alaa kulli haalumaatii miti shekkonni yoo si aarsinees dhiifama nu godhi dhiifama nu godhi shekkonni fakkeenya amma dubbataniis laalla gartee dubbii footoo santu gartee dallansiisa santu dallansiisa lenna uuma miidiyaa kanarra ijoollee xiqishoo wanni jaa Eh, ijoollee uumaan beeynee damma- dammaqee gartee waan biraa amma ijoollee nama shanii waa cufa beeyti waa cufa beeyti takka sanii ustaada keenya tanaafuu gartee sheekootiin teenyaa eh, wayta gartee waa barsiisaniis gamaa gamana gartee waa milladhaa millannee laaluu qabna mataa kiyyarraa kaasee waa cufa gartee namni nuti dubbifnu kun namni nuti dubbannuun kun eh, Ali ibn Abi Taalib waan jee haddi sunnaa sabimaa yaarifuuna jee Ummata kana waan isaan beekaniin haaseeysaa, waan isaan beekaniin dubbisaa. Atu, Aturiiduuna an yukaddaba Allaaha wa rasuulahu. Rabbii fi Rasuulli akka kijibsiifamu feetanii? Laalaa. Wallaalaan kun, hay boo, ajaa'iba boo, hay, hoo shari'aa, awoo sheektichi ka ajaa'ibaati, awoo sheekuma akkami kun, maarre maarre, si galee waa heddu. Deemanii deemanii deemanii gartee ulamaa'is arrabsanii, deemanii deemanii deemanii sheekkoottiis guutuutti arrabsanii, deemanii deemanii gartee diin kanallee arrabsan. Idan duuba gartee namni kun aqlii nama hanga dandeessu irratti nama kana gartee itti dubbachuu gaariidha. Aqlii namni danda'u irratti nama kana haa itti dubbadhaa. Itti gartee mataa kiyya irraa kaasii warra akka akka kiyyaatti sheekota akka kiyyaatti ustaadota akka kiyyaatti ummata waa himu ummata isaatiif yaadee yeroo kannee himu cufa gartee ni galatoonfanna nuti rabbi umrii nu haa dheeressu nam tokkorraa eh, wanni hin qabnu nuti ulamaa hin teenya sheekan keenya as bahanii yoo ummata keenya fayyadan wallaahi han gammachuutiyya gammachuutiyya irraa gammada niin fedha. Niin jaaladhallee. Maaliif jennaan namni tokko qaawa tokko sirraa qabe. Ustaazni tokko ol ba'ee hoo ummata isaa waa hime qaawa jabaa sirraa cufe. Qaawa ati hin dandeenye. Ka ati hin dhaqqabne ka ilma dubbiin ilmaanii si ariitu. Dubbiin dalagaa teetii si ariitu. Walaakin sheekkan keenya ustaazota keenya. silaa hoo ulamaa'iin teenya itti yaaddee dubbattii jarjaruma akka kiyyaa kana gartee akka kiyyaa kana ka gartee jarjaree waan fedhe ja'u nuti eeggachuu qabna gamaa gamana waa laalaa nama dubbannuun kana aqlii warra gartee dubbannuun illee beekuu qabna feesbuuka kana keessa jarjaraa jira maraataa jira ka afaaniin jarjaruu jira kun cufti nama bobbaha nama bobbaha hanga gartee diin amantii tana arrabsuu irratti dhufaa jechuu hanga gartee jaahilli biraa katabee maaluma boo sa sheekkoottiin laal waliin si qaba bar fitinaan si irraan ooltu yeroon ammaan tana waan takka jeef sheekota cufaatti arrabfama sa sheekkoottii waan tana malee haasa'uun beeytuu jaan gar tokko jalaan baatu si galee iran duuba gartee uumuma walitti si qaban shekotiin waan gartee kana malee haasawan beeytuuyii numa beeyti yaaboo numa beeyti kabiraallee numa beeyti salaatallee himu man jirti soomanallee himu jirti waa'ee jaarsa jaartiillee himu jiran hajjiillee himu jiran Haa ta'u immoo gizee tokko waanta qabatee as bahe kaan ulee godhatee gartee sheekota cufa gartee walitti qabuun tunis dogongora silaa'uu khaxa'aadha wallaalaan irran kaayyanne tanaafuu dubbiin sooshaal miidiyaa tun yoo takka eegalte oowwa isii gadi hin buuftu Eh, amma firraatti dhiisaa firraatti dhiisaa videos gartee irra daddeebitanii ol daddarbuu fi maalii fi kanaas firraa dhiisaa itti dhiisaa firraa kalaas hin taalamu wani dabre dabre sigalee walii qaqqabdanii ummataan illee fitinaan godhina haa ta'u duuba gartee ustaadni keenya ustaad hamzaan tanarraa waan kanarraa barnoota guddaa fudhata jee yaadaan Maaliif ummanni isaa kun akka gartee ummata jarjaraa ta'es gariin namaa akka gartee jarjaraa ta'e gariin namaa qabbanaawaa gariin jarjara. Sigala ilma namaa nam ilma namaa nam tokko jalaan ba'u. Arraba ilma namaa abbummaan fedhe jalaan ba'u. Si arrabsa akka fedhe si arrabsa. Duuba ati namni kun maana arrabsaanis hin taatu. Rasuulaa Rasa Salawaatu Rabbi Islaama Alee Ugu Takka Maraataa Jaaniin Ugu Takka Gartee Shaa'ira Jaaniin Ugu Takka Gartee Kana Ka Gartee Kunoo Dhabarra Gartee Beera Fuudhufaa Jaaniin Isa Arrabsanii Arrabsanii Quraana Arrabsan Isa Arrabsanii Arrabsanii Diin Arrabsan Gara Cufaan Gartee Itti Duulan Ni Dadhaban Akkasuma Deemti Jechuu Wanni Cufti Idan Duuba Gartee Hikmaa Hikmaan deemuun barbaachisaa. Waan garii waan fitinaa fiddu firraatti dhiisuu gaarii. Waan garii waan fitinaa fiddu firraatti dhiisnee salaataa fi gartee soomana faa, salaata faa, fiqhii, xahaaraa faa kana ummatatti himuutu irra caala. Immoo wanni fitinaa fiddu tun immoo ak- yoo akkasitti ni fiddii sodaatte waan gootu guruuppii WhatsApp irra goradhu itti qare sirritti adda baasif kittaannaa fi wala akkaataa itti gochi hojji rafuu dardara gartee orienteeshina kanniif dubrallee orienteeshina kanniif orabisi dandeesse kophatti orienteeshina fudhachuun bareeda barnoota wanni kunilleen waan barbaachisaa maaliif wanni kun baratamaa abadan nam tokko duran dhaabbatu nam tokko duran dhaabbatu lennoo barnoota kaa barnoota dhaba gartee wanni itti manni diigamu jiru barnoota dhaba waan kana gartee akkaataa itti muran wallaalaaf dubartiin hedduun akka malee taate suni shakkii malee akkaataa itti muran wallaaluurraa dubartiin hedduun jaarsi gartee ani meeqaan dadda wale Dhiira gartee dhibba takkaa ol sii lakkaawa. Ka gartee yaa sheekh akkana kunoo waa takka gartee akkanaa fedhinnaa hin qabdu. Hattaa waytaan gartee akkana je'u itti dhukkubaa. Khalaas oofi. Si galu jiraami? Wahaakadaa. Wahaakadaa. Garuu wanni kun duuba gartee dhugaa namni baruu qaba. Garuu akkaataa itti baruun akkaataa gartee kophaatti akkaataa gartee footoon tahinitti waan san gartee namuu ni beeka qaama saalaa gartee wanni san namuu ni beeka walaa ka dhiiraa ol baasuun barbaachisu walaa san ol barba- ol baasuun barbaachisu dubbiin san qaxara dubbiin san hamtuudha dubbiin san gartee yaa'ii nuuf fiddii akkamma yaa'ii nuuf fidde kana yaa'ii fiddi Maaliif namni kun irra guddaa namni keenya wallaalaa wallaalaa akka wallaalaa wajji deemuu gaarii hanga inni sii baratuu wallaalaa akka wallaalaa wajji deemi beekaa akka beekaa wajji deemi aksarri ummanni keenya ummata faatiyaa qara'uu hin beeyne ummata attahayyaatu sirri qara'uu hin beeyne ummata faatiyaa sirritti qara'uu hin beeyne quraana qara'uu hin beeyne idan ummata keenya waa barsiisu diin irraa agartee toohida barsiisuu tigalu jira kaan kophatti qabanii gartee haga gartee nasiyaa naayaadii fi wanni isiin jee guruupiitti gootee dhoofta irratti guruupiitti irra dhoosi barsiisi yannoo warri guruupii fiif seena watsaappii irratti mataa isaatiin dhufee seena Tazadiin dhufee seena. Umaa rakkoon qabu hogguu san. Walaakin tan booda gartee ta asbaanii ta viidiyoo fi wanni tun xiqqoo gartee imtihaana nu gootii ustaada keenya jazaa kallaa kheer jazaa baara kallaa fiik duuba inshaallah atilleen gara daawaa teetii deebii as deebii ittuma himi ilaalati sodaatini ittuma himi dubbuma footoo san dhiisi malee dhawu godhi daawaa tee rabbi si haa gargaaru hedduu gartee waan daleeydu irratti hedduu sirraa gammannee jirra oofi waan ooftu immoo dubbii sanuma nurraa eeggadhu ati dubbuma san gartee nurraa eeggadhu malee oofi lanna wanni san gartee khatarun adiim khatarun adiim sanuma qofa irratti gartee footumaa fi waan gartee garii waan garii gartee lanna ati ati xiqqoo gartee Dardarummaan takkaa si jirti daftee aarta daftee aarta abshir hin aarinii jechi xiqqaan nama onnii godhaa namni naman dhiisu namni naman dhiisu komentii kan nuurraan dhaabbatan si galee amma reefuu tana kan inni afaan amaaraatiin katabe ustaazni katabe takka laaleetiin warra komentii dubbise dubbiin komentii warri komentii ajaa'iba si godha duuba ajaa'iba si godha si galee hayi Afaan Oromoo dhiiftee, khalaas dhiiftee khaan akkana jedha. Khaan gartee Amaaranyaatti goote hayyee si jalaa hin hafnu Amaaranyaa suma dhaggeeffanna warra jedhu. Warri kheyriitti gartee abshir ustaaza keenya warri jedhus heddu. Tokko tokko tokkoo fi lamaa sadii khaati gartee faallaa isaa deemu. Afaan Oromoo dhiiftee deem kaa bakka akka jedhu ni takkata. Tokkoo fi lama qofaan arge. Idan duuba gartee jibbaa isaan qaban. Walaakin wannitti gartee shekoottiin irraa dubbatte dubbii footoo sani malee jibbaa keetillee hin qaban. Jaalala tee ni qaban. Hamtuu tee namni qabu hin jiru. Jibbaa kee namni qabu hin jiru ustaaza. Lannahu maaliif jennaan atilleen akkuma gartee sheekoota kanarraa qaawa tokko irraa cufta. Nuti nama gartee ustaadaa ka ol bahee nama sheekaa tokko ka ummata keenya waa nuu himu wallaahi gammachuu ajaa'ibaa qabnaaf waan dandeenyu irra gargaarra. Walaakin immoo namni kun gaa wayiin gartee wanni godha jee yoo fitinaa xiqqoo gartee wanni jee xiqqoo ni ulfaatti wallaalaan gartee ni rakkata namni kun bish taha kun ni taha jaa kun hin tahu jaa wallaalaan jiduu tanatti gartee bish tahee mataan shiish taha jechuudha saboo maali. akka gartee namticha gartee gaafa kaan waan jaaniin hadiisa dhage kara qiblaachi gara galanii fincaanuun dhoorka hadiisa kana dhagee kaan gara bahaa dhoorka kaan gara dhihaa dhoorka jaaniin kaan gara kaabaa kaan kaabaa duudatti hin deebi'an kaabaa fuula gara galanii fincaanan jennaani cufanuma dhageenni hoy ajaa'iba gaafa kaan firraa ol ciiseetuma ol gara galee fincaane fincaan isarratti gartee yaa'e akka jiru gayyaa'e Awoo maal taatee jennaan awoo ulamaa'ii baanan takkaa nu dhamaasee je si galee kaan gamana ja kaan gamana ja kaan gamana ja kaan gamana karaa irraa qabate kunis gamana hin danda'u ja hin dandeemu ja kun gamana hin dandeemu ja kun gamana hin dandeemu ja kunis gamana hin dandeemu ja akkam haa ta'u namtichi kun si galee ciisee birraa fincaan kan itti haa yaatu jee Si galee? Tanaafuu barnoota kee itti fufi jennaa. Afaanuma keenyaanis itti fufi. Kaan waan jiru tokko waan jeen baguma afaan Amaaraa illee bartee jeen afaan Oromoo qofa silaa beekte ustee mana teessaa jee tokko. Si galee? Warri koomentii kun illee warra addaati. Warra ajaa'ibaati beek. Warra ajaa'ibaati. Idan duuba gartee nuti waan jennuun ustaaza keenyaan si jaalannaa darsii teetti fufi. Darsii teetti fufi immoo waan akkanaa firraa eegi. firraa eegi waan gartee kun akkana gartee footoo wanni godhuu kana dhiisii darsii tee itti fufi darsii tee itti fufi afaan keenyaanis afaan beeytu cufaan daawaa godhe umaa afaan beeytu cufaan daawaa godhe afaan amaaraatiinis yoo afaan amaaraa qacolloo beeyte umaa afaan amaaraa akka ajaa'ibaa katabdaa akka ajaa'ibaa beeytaa utis jalaan gallee itti fufi afaan amaaraatiin illee godhe afaan oromootiin illee godhe Garee nuti jaalala ta'e ni qabna. Rakkoo takka sirraa hin qabnu. Walaakiin immoo hawaasa keenya isinilleen ustaadni isinumaa yaadeeti. Isinumaa yaadeeti isin immoo hin arrabsina. Wayita gartee sheekoottiin wanni kun akkanaa hin ta'u ja'an Isinillee isin immoo commentiidhaan gartee nama arrabsuu akkana namni nu godhu dhoorkaadha. Jazaakumullaah kheeyr jazaa akka fedhee yoo ta'u gartee ustaaza ni barsiisa. Namni gartee guyya tokko gartee nama barsiise wallaahi kabajaa guddoo qaba. Akkas aman nagaa nuti hin beeynu. Kabajaa guddoo qaba namni gartee guyya tokko nama barsiise. Ustaazni keenya kun barsiisu jira. Zamana dheeraa gartee isin qaraa'isu jira. Tanaafuu jibbaa isaa jibbaa isaa namni qabu ni jira jedhee hin yaadu. Sheekkan keenyaas ka gartee waan kana dubbate jibbaa miti. Jibbaa miti. Footoosan gartee footoosantu dubbii qabaa wanni kun fitinaa fida dhiisiidha malee ustaada irraa gartee hammeenya ni qaban jedhee hin yaadu. Allaahu a'lam akkasi. Ikhwaanii duuba gartee nutii kun wayta gartee waa barsiifnu sheekottiin jechuu ustaazoonni waa hedduu ummata keenya kana akka gartee qiyaasa sammuu isaaniitti isaaniin haasa'uun barbaachisaa qiyaasa sammuu isaaniitti isaaniin haasa'uun hedduu gartee Haaya bareeda uma afaan afur yoo beeke bareedaa hoo afaan afur beekuun hedduu barbaachisaadha afaan hedduu yoo gartee beekan itti fayyadaman haa ta'u immoo duuba gartee anzil innaasa manaazilahum nama kana gartee sadarkaa isaatiin gartee kaayuun barbaachisaa ummanni keenya ummata ganaa sagalee immoo wanni kun beeyta kitaabattis hadiisattis Yeroo hedduu Rasuulli, salawaatu Rabbi wasalaamu aleyh, waan je'e sahaabticha tokko gaaf tokko mana isaa dhufeeti isaa gartee hulaatti dhadhahe. Sahaabtichi haadha mana isaatii wajji rafu jira. Laala. Haadha mana isaatii wajji rafu jira. Itti dhadhahe. Khalaas birraa gartee khe'ee ulaa irraa bane. hadaf ko kun waan jeen duba rasuulli salawaatu rabbi islaama alay a a beeke a irraa hin si kaaseemi jeen ee yaa rasuulallah jeen wayta kana duuba gartee hayyee yoo gartee eh, yoo bishaan sirraa hin bayin qaama dhiqachuu sirra hin jirtuu jeen islaamummaa gama duraati Laalaa. Islaamummaa gama duraati. Eegasii riwaayaan Muslim dhuftee wain lam yanzil yoo bishaan irraa hin bayinillee qaama dhiqata. Iza iltaqa alkhittaanu bilkhittaan faqad wajaba alghuslu. Idan duuba shari'aan Islaamaa tun waa hedduu gartee cinaa qabdee irraa dubbatti. Cinaa qabdee irraa dubbatti. Walaakin immoo namni kun waa'ee gartee khittaannaa sirritti adda babaasee yoo barsiise nuti nuuf gammachu. Walaakin immoo dubbi kuma footoo sani. Bikki nuti gartee qurrama irraa qabnu bikka footoo sani. Ustaaza keenya akkasi. Akkasi baarakallaa fiikum wajazaa kumullaa keer jazaa. Duuba inshaallah sagantaa yoo rabbi je'ee sagantaan gartee eegaluu barbaannu sagantaa takka tahajjiiti. sagantaa hajjiitii fi sagantaa gartee bultiiti sagantaa gartee gaaddisa jaalalaa jettu eegaluu barbaannaa insha Allah sagantaan san musalsala dheeraa deemuu mala sagantaan gartee gaaddisa jaalalaa jettu awwala durarraa gartee intala gartee laallachuu warri hannuu ka qabu Warriin warra ak nama akkami kannuu hin qabnee. Sii galu jiraami nikaa godhuudhaaf gabbarri kami kun cufti gartee tartiibaan akkasi dhufnee taf ilaallachuu qabu eega laallate hoo dura ni laallata eega laallate warra dhaqa warra dhaqa tanuma kana karaa irraa gartee namuma arkee nikaa godhu hin jiru namuma arkee gartee nikaa godhu akkanuma gartee firraa fuudhee onni godhu laa Idan duuba eegasii oofna, nikaan ni godhama, aruuza. Aruuza kana gartee eega wajji rafe gartee aruuzni godhama moo moo wajji rafee aruuza godhaa? San aruuzni kunoo akkami godhama? Aruuza irraa eegasii hoo akkamitti gartee isiin haqasaa akkami eeyti? Inni akkami haqasii eega? Oof ilaa gartee guddisa ilmaaniitti musalsala dheeraa gartee Guyyatti hoggu sadii, guyyatti hoggu lama, guyyaa lama waa'ee hajjii irraa dura irraa kaafnee ilaa maayyiitti eegalla je'ee yaada rabbi nu haa laaffisu inshaa allaah akkasi waan jiru ammallee topica tokko ammaas ka waa'ee salaataa salaata gartee viidiyoon garsiisaa salaa barsiisuudha topic kanallee gartee inshallah ni eegalla topikin kunillee hedduu barbaachisa salaata kana gartee harkaan shuruuxa salaata sunana salaata waajibaata salaata fi dhaabbannee gartee garsiisuu san irratti gartee inshallah topika wanni kanaa sagantaa tanaa Inshaa Allah karoorfannee jirra rabbi nu haa gargaaru nu birallee ishaa'ii azaanuuf deema wajazaakumullaah kheeyr jazaa akkasii warri gartee ustaaz hamzaa itti aartaniis afooyinaa lillaahi ja'ani ustaaz hamzaa keenya rabbi jecha si jaalanna yoo gartee nutti wanni mufattees nu cufa dhiifama nu godhi afooyinaa lillaahi assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu nageetti